Niġġieled dan it-tabù li jeżisti fis-soċjetà tagħna rigward dan is-suġġett u nesprimi kif sitwazzjoni diffiċli jistgħu jinqalgħu lil kulħadd, inkluż jien. Wieħed m'għandux jistħi jgħid illi jkun għaddej minn mument diffiċli fir-rigward tas-saħħa mentali tiegħu. Għaldaqstant il-Ġemarkers Union ħasset illi hemm bżonn nuru li aħna bħala organizzazzjoni lesti nagħtu s-sapport tagħna, kif anke ingħata lili, lil min ikun jinsab f'diffikultà. Aħna hawnhekk m'aħniex il-professjonisti f'dan il-qasam, iżda hawnhekk ser noffru sapport u niggwidaw lill-individwu lejn il-professjonist illi jista' jgħinu aħjar. Ovvjament dan is-sapport jingħata fuq bożi volontarja u ma ħa nobbligaw 'il ħadd. Din il-politika ser isservi ta' mudell sabiex fin-negozjati tagħna nkunu nistgħu nimplimentawha fuq postijiet tax-xogħlijiet oħra. L-intenzjoni tagħna hija li ngħarrfu lill-membri tagħna li f'sitwazzjonijiet fejn tidħol is-saħħa mentali huma mhux ser ikunu weħidhom, iżda ser ikollhom lill-General Workers Union u l-affiljati tagħha li lesti jilqgħuhom u jismgħuhom. Aħna xogħolna huwa dejjem mal-membri tagħna fuq il-post tax-xogħol u naħseb tajjeb illi nieħdu ħsieb il-ħaddiema, shop stewards tagħna, aħna segretarji għaliex meta Il-union qalet illi ħadd imbarka fuq dan il-policy rigward is-saħħa mentali. Jiena ħsieb bħal Fridge illi ħa nieħdu ħsieb il-membri tagħna fis-sens, jiena llum anke bħala segretarju nitla' konferenzi barra rigward is-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol. Però kien hemm differenza fiha din il-policy illi rridu nieħdu ħsieb Lilna nfusna wkoll. Għal xiex ħa ngħidha? Ix-xogħol tagħna aħna huwa mal-membri, mal-ħaddiema sħabna. U jiġu għandna aħna l-membri għax ikollhom problema. Jiġifieri dik hija kontinwa. Jekk mhux se jkollhom problema ma ftit jiġu għandna aħna. Mela allura aħna nisimgħu ta' dak, ta' dak tal-ieħor, tistgħu timmaġinaw x'bagaljar ikollna problemi ta' ħajja. Jewel Gas Union sa tkun tista' tippromovi, tissalvagwardja b'mod pożittiv is-saħħa mentali tal-impjegati tagħha, l-uffiċjali eletti u l-membri. Din il-politika sa tkun ikkomunikata mal-ħaddiema kollha sabiex jifhmu li Jewel Gas Union lesta li tisma' mingħajr ma tiġġudika lill-individwu li jkun għaddej minn xi diffikultà f'dan il-qasam. Il-German Girls Union tirrikonoxxi l-kapaċità bħala organizzazzjoni li sabiex tilħaq l-għanijiet tagħha tiddependi fuq is-saħħa, livell u kwalità ta' ħajja tal-uffiċjali eletti u l-impjegati kollha. Għaldaqstant, il-German Girls Union tifhem u tappoġġja rappreżentanti lill-impjegati kollha tagħha. Din tista' tiksbu billi kulħadd jaħdem bħala tim Nifhmu l-ambjent ta' madwarna, nifhmu dak li jagħtina s-saħħa u d-djufija tagħna filwaqt li naġixxu b'mod pożittiv lejhom. Għal 20 sena sħaħ jiena ħdimt fit-Taqsima Forensika. Naħseb bħalma tafu, naħseb diġa segwejtu l-aħbarjiet, meta tinfetaħ inkjesta maġisterjali, attendu tal-forensika, isir l-aċċess u tinġabar l-evidenza. Is-Sur Bonding Henrik l-ewwel qalilna kemm hija tabù illi nitkellmu dwar is-saħħa mentali. Però l-agħar xenarju li jista' jiġri huwa, kulħadd jaf li huwa s-suwiċidju. Id-dokument Hemm fid-dokument indikatur tal-problemi tas-saħħa mentali u waħda mill-indikaturi huwa riżultati foqra fuq il-post tax-xogħol. Ħbieb, meta ninnotaw dawn l-affarijiet, illum għall-grazzja t'Alla, ħarsu lejh dad-dokument, mhux talli nħeġġiġkom li tivvutaw għalih, però ħudu ħsieb li nosservawh. Għaldaqstant, inħeġġeġkom tivvutaw favur. fost ħafna oħrajn li jekk ma jkunux kontrollati jistgħu jaffettwaw is-saħħa mentali. Jien kelli l-għażla li naċċetta jekk nagħmilx dan l-ispeech jew le.

iżda jista' jkun ukoll riżultat ta' stil ta' ħajja stressanti li wieħed ikun qiegħed jgħix. B'xorti ħażina, illum il-ġurnata qegħdin ngħixu fi żmien fejn il-valur tal-flus, li qed jingħata importanza kbira, li xi minn daqqiet saħansitra aktar importanti mis-saħħa tal-ħaddiem, dan jidher ċar mill-ammont ta' sigħat twal li wieħed ikollu jaħdem biex jgħix ħajja komda. kif ukoll mill-miri surreali li l-ħaddiem mistenni li jilħaq. Postijiet tax-xogħol, x'qed jiġri eżatt, għax meta jċempillek rappreżentant ma jgħidlekx l-affarijiet kollha. U bdejna naraw kif nistgħu naddottaw politika hekk. Tkellimna mar-Richmond Foundation, u hawnhekk nixtieq nirringrazzjahom ta' din il-politika. Bdejna nfassluha. Tkellimna ma' diversi esperti. Tkellimna wkoll ma' employers biex naraw x'qed jagħmlu, best practices, u bdejna nfasslu politika għall-Ġewerkers Union dwar is-saħħa mentali, kemm aħna bħala uffiċjali u kemm għall-membri tagħna kif nistgħu nimxu. Għax aħna ma jistax ikun li jkollok nies bħalma semma Theo, li forsi jkun hemm xi ħaġa inti ma tarax, forsi jiena bħala Segretarju Ġenerali nkun qed niddefendih jew ngħidlu agħmel sforz, aħdem iżjed għax qed tagħmel ħafna żbalji u jien ma nkunx naf. U ridna li nagħmlu politika tagħna imma mhux nifqu nagħmlu politika biss. Fil-fatt qegħdin ngħidu x'inhuma x'għandu jkun it-taħriġ. Fil-fatt, mhux dil-ġimgħa, il-ġimgħa ta' d-dieħla, fl-aħħar ġimgħa ta' Ottubru, ħa nibdew b'taħriġ għall-uffiċjali tagħna biex nitgħallmu nagħrfu dawn is-sinjali. Għax anke aħna jeħtieġ li nitgħallmu dan is-suġġett. u nindirizzawh iżjed u hawnhekk hawn il-politiċi nistiedinhom li din għamluha xi ħaġa nazzjonali għax hawn verament il-ħtieġa fil-postijiet tax-xogħol tagħna. L-ekonomija globalizzata kif inhi qed tagħmel pressjoni fuq kulħadd u fil-fatt qed joħroġ slogan bħalissa, Everyone needs to disconnect. Il-mobile, ilbieraħ waqt li konna qegħdin nistennew biex niftħu l-programm, kulħadd għaddej fuq il-mobile min jibgħat l-email, min jirrispondi messaġġ. U dik hija l-ħajja li qegħdin ngħixu. Fiha, kemm fil-grupp tas-segretarji, kemm fl-eżekuttivi, kemm fil-kunsill, approvajna dawn il-bidliet. U illum, bħall-bieraħ, nerġa' nħeġġiġkom Biex tapprovaw dan, biex nimxu 'l quddiem, biex il-politika li dejjem ħaddgħanna minn żmien Reġim Miller, l-ugwaljanza, mhux biss inħaddnuha, imma nagħmluha xi ħaġa li naħdmu biha l-ħin kollu, kuljum. Nirringrazzjakom.